Grazzi lil dawk kollha li qed jibgħatulna l-messaġġi, l-kummenti tagħkom aħna nieħdu pjaċir għax lilna żżommuna ħajjin hawnhekk ukoll. Jiġifieri grazzi talli aħna qegħdin naslu ġo djarkom. Forsi qed tieħdu xi naqra kafe jew għadkom kif kiltu min jaf, imma insomma. Kane u Shirley, grazzi talli qegħdin magħna intom ukoll, qed iwasslu ħafna messaġġi, ħafna għarfien fuq logħob responsabbli. Hija huwa suġġett vast tista' tgħid li jekk naqbdu nitkellmu fuq u ma nieqfux, dejjem hemm xi tarf l-hemm u l-ha. Għadkom kif nedejtu l-kampanja tagħkom, l-2018 għal 2019. U jiena saqsejt mistoqsija nerġa' nsaqsi. Xem differenti? Il-miri tagħkom qegħdin jintlaħqu? Xem illi forsi xi ħadd illi qed jibża' issa illum mhuwiex se jibża' illi jitkellem magħkom, mhux se jiddeq iċempel 1073 kif ngħiduha? 1777 1777 huwa il-helpline għal l-op responsabbli. Nfakkru wkoll li jekk inti qed tiddejjaq iċċempel jew qed tiddejjaq issaqsi mistoqsija, ma jimpurtax jekk inti tkellimt mal-mara, mar-raġel tiegħek, ma' xi ħadd membru tal-familja tiegħek, ma' ħbieb tiegħek, Dawn ukoll jistgħu jċemplu fuq dan in-numru, 1777, u hemmhekk ikunu jistgħu jsaqsu ċertu mistoqsijiet kif jistgħu jgħinuk, kif jistgħu jaslu biex din il, il, dan il-vizzju, biex ma ngħidux il-problema, tibda tiġi taħt kontroll. Kejn. Hekk hu, sewwa tgħid, Tiziana, il-logħob responsabbli x'inhu? Jiena nħobb niddeskrivih meta żżomm mal-linja tal-kontroll. Sew.
Inti
tilgħab, tilgħab b'mod rikreattiv, ma fiha assolutament xejn ħażin. Inti qed tieħu pjaċir tilgħab ma' sħabek, mal-membri tal-familja tiegħek, u qed tużah bħala attività ta' rikreazzjoni u dejjem iżżomm mal-linja tal-kontroll. Il-problema tinħoloq meta persuna taqbeż dik il-linja tal-kontroll, toħroġ flus aktar milli għandha f'butha u jibdew il-problemi. Vizzju iwassal għal ieħor, vizzjijiet huma varji, nisimgħu ħafna stejjer permezz tal-call centre tagħna wieħed seba' seba' seba' li saħansitra persuni dejjem jilagħbu bit-tir li jerbħu u jġibu dak li tilfu. Ikun hemm min pereżempju xi każ, ma nidħlux daqshekk, però pereżempju jkollok budget għall-mod tal-kelma u llum inqabeż ftit, darb'oħra tgħid iva. naqbżu naqra oħra. U mbagħad tibda bażikament tinduna li inti l-paga mhux isservi u forsi qed titlob il-manager tiegħek biex itik il-paga minn quddiem. Ekku. Ekku, din hija problema reali, sfortunatament.

Sfortunatament nisimgħu b'każijiet fejn persuni jaqgħu fil-vizzju tal-użura li hija pjaga soċjali oħra li nisimgħu stejjer kuljum. Inħeġġeġ lin-nies hemm barra, min qiegħed jismagħna u min għaddej bil-problema tal-vizzju tal-logħob, mhux biss, imma anke qraba u persuni ta' madwaru, biex iċemplu l-helpline, l-unika helpline ibbażat fuq il-problema tal-logħob f'Malta, 1777. Għandna il-persuni mħarrġa s-sena kollha. Ħa jilqgħu l-istejjer tagħkom, ħa jilqgħu t-telefonati tagħkom. Dejjem nirrepeti, m'hemmx mistħija. L-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli. Ħa nilqgħukom b'idejna miftuħin, ħa ngħinukom, fejn hemm bżonn nirreferukom ukoll għal terzi persuni li jistgħu jtukom aktar l-għajnuna. Qegħdin insaħħu l-istaff tagħna biex dejjem nipprovdu aktar għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk, ċemplu, inkella jekk tiddejqu iċċemplu għandna s-servizz ukoll taċ-chatline Għandna il-websajt tagħna www.rgf.org.mt, bottom right corner hemm is-servizz taċ-chatline fejn flok telefonata l-persuna tkun tista' tiċċettja bil-mobile tagħha bil-laptop tagħha ma' dawn il-persuni li aħna nħarrġuhom biex jagħtu l-għajnuna. Bdejna nitkellmu u semmejna ħafna lit-tfal u l-edukazzjoni fl-iskejjel. X'aħna nagħmlu bħala kampanja biex nilħqu iktar lill-adulti u 'l dawk li vera għandhom il-problema, għandhom il-vizzju? X'aħna ntuhom lil dawn in-nies? Eħe, ara, bħala aħna barra mill-kampanja edukattiva kif iddeskriviet tajjeb ħafna l-kollega tiegħi Shirley, nippruvaw ukoll noffru alternattiva għall-vizzju tal-logħob. Nieħdu sehem fl-organizzar ta' attivitajiet, pereżempju lejl l-aħħar ta' Awwissu ħadna sehem fil-Logħob għal Kulħadd li ttellgħet ir-Rabat, Malta, ħadna pjaċir immens, sibna feedback, dan kien logħob għaż-żgħażagħ u għat-tfal fejn aħna emminna għalhekk dħalna għaliha li permezz tal-attività fiżika inti qed iżżomm 'il bogħod minn ċertu vizzjijiet. 'il quddiem ħa nkunu qegħdin nieħdu sehem f'aktar attivitajiet fejn nippruvaw fis-soċjetà hemm barra noffru l-alternattiva għall-vizzju, mhux biss għall-vizzju tal-logħob imma anke għal vizzjijiet oħrajn.
Forsi qed tinstema' naqra iebsa l-intervista tagħna, però għal min qiegħed jarana u naf li intom, Għandkom għal qalbkom dan ix-xogħol kieku ma tagħmluhx. So ċer li per eżempju mistoqsija ħankun naqra. Però xi tik sodisfazzjon li inti qed taħdem dan ix-xogħol? Mela, jiena nara sodisfazzjon meta mmur nagħmel daw il-preżentazzjonijiet fl-iskejjel li nara tfal ta' dik l-età li għadhom età żgħira u vulnerabbli li jistaqsu ċertu domandi fejn inti tarahom li vera qegħdin jieħdu interess. Apparti li. Xi kultant ma tistenniex li se jsaqsu ċertu domandi. Eżatt. Apparti li jiena
nitkellem mil-lat ta' omm ukoll, dejjem inħeġġiġhom li l-logħob huwa tajjeb li tilgħab, però għandna logħob li huwa ħafna iktar aħjar għal saħħitna. Sewwa. Biex dan il-logħob jillimitawh, jekk mhux se jagħmlu limitu fuqu. ħa jkun hemm il-problemi aktar 'il quddiem. Dik inħeġġeġ dejjem li jipprovaw jifhmuha. Proset.
L-aħħar kumment, Kane, min-naħa tiegħek?
Dejjem inħeġġeġ lin-nies hemm barra, il-problema hija reali, nafu li teżisti din ir-realtà. Tiddejqu xejn, l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli, nafu, imma l-għajnuna qiegħda hemm. Wieħed seba' seba' seba' Ċemplu, ikkuntattjawna u aħna ħa ntukom l-għajnuna kollha neċessarja. Proset.
Grazzi Kane, grazzi lilek Sherin. Intom ukoll, wieħed seba' seba' seba' għal dawk kollha li jixtiequ mqar isaqsu mistoqsija jew għandhom xi dubju, pereżempju, fuqhom infushom għaliex le. Għalfejn jiena f'daqqa waħda qiegħda iktar attenta online jew forsi qed immur iktar nerħi iktar jien naf flus minn idi fuq logħob. Hemm dan in-numru 1777 it-tim għax mhux Kane u Sharon biss imma hemm tim kbir illi lesti biex jidħlu għalikom u jgħinukom żgur. Ibqgħu magħna Calamita jkompli.